Yo, eh, tɔgba zuma be yi gava zi ɖeka. Mikpɔ gbe ya. Míɔ míyɔnɛ le mía gbɔ be ego. Amewo yɔnɛ be eko. Amewo yɔnɛ be azio. Egoeaa, eƒe gɔme ke, nàhoe ne sugbɔ, nàtoe le tome ne me nyuie ɖe. Àdze akɔtɔ ɖi. Ne èdze akɔtɔ ɖia, akɔ nyɛ. protection veve ɖe wònye. Ne ekɔ nyea, adzi kpe ku le mɔ dzi. Ne ehe de akpa keme o, anɔ te nɔna akpa ku me ko asɔ kpe kua te ɖe eme. Ekpe kua le ŋkɔ kpe. Ekpe egudrɔ kpe yike ŋu le zɔzɔm koa ekɔ de dome ne. Ʋleti ɖeka me zi ɖeka koa ele. Woyɔnɛ be ezobigbe mebina gbe me ke o. Ele abi va yi fi sia ko aga dze. Vɔ ne eho go ya me ke wo sugbɔ. Ye edzi ze vi ke ŋtunu le eme ŋti ye esɔ de eme ego ego makpa ya ko ɖeɖe ego ke ya ɖeɖe ko de eme ye do gbe ɖa ne ɖi ɖa ƒe ƒemea. Ezo madze aƒe na wò gbeɖe o. Ezo la te fia nuwo kakakaka le axawo dzi kura gake kafɔ aƒee le. Nenema ko wòanɔ. Ne ele xɔ me wotɔ zo ɖe dziwò xɔa dzi kura ado go. Wogblɔ ne do go nya gbãtɔ ka gɔgɔgɔ be zobi gbe megbea agbe meke o be yewoe nye gbeawo meke la, ya nye nu ya. Wowɔna gome ke ya ko ya ɖeɖe ɖeɖe ɖeɖe ko. Asɔ feti la vi gbadze ɖe anɔ kotoku me nɔ. Ne wobe nuwo dzɔ le afi ɖe kpata wobe amewo tsi Eɖo la gbɔ va zobigbe me bia gbe me ke o. Ne ewɔ nu ya gbe ke ya, zã ko ego elo ego gblɔ me le menye gbe bubu ɖeke o. Ye sɔ tɔtsi. Kpɔdo ɖe viwo me zodome tsretsretsre. Eviwo ma tsi adzo mo. Gbeɖe gbeɖe gbeɖe gbeɖe.
Ŋutɔ ɖeɖe ko la sɔ tɔ tsia. Eya ɖeɖe. Wɔ ya sɔ agble nu fia na ŋlɔ fi abe te na ƒa nu ɖe. Ne petrɔ go kɔ aga mi. Eku hle. Esɔ bi gbe. Ebi gbe ke. Egbi na gbe me ke.
Ne sɔ nu ya tɔ tsi. etsia bi vɔ ye ku ɖu. Ete nye ameyibɔ ɖu nye yevo ɖu ye tsui ɖe me ye doe. Nɔvinye, ame aɖe nɔ gbe sa de wò kpɔ gake la dze agbagba ŋutɔ. Ɛɛ. Kavie ƒe amaze le vɔ amazea esese. Ne ame ɖe dzi amazɛ ya neva kpɔtɔ va zu ma. Ne mawɔ zɔbi gbe me gbi la egbe me ke wa mamazɛ ne nɔ tsa si o le aƒe me anya be yi ke nye hunɔ le xɔ me ne ɖokui o. Ye no la kpɔ mi are nɔmba ke dzo la kpɔ mi o. Akpɔ le zero two four four one eight three zero nine six. Ya nye nɔmba ke ne yɔm ko ase ŋkɔ ne yi whatsapp akpɔ mi le fima. ye aƒenye yi Togo me nɔba gbɔsusu mele fi ya klikɔ le fi ya Togo nɔba nye ewɔna dɔ li gake mele tame nam o. Ele e ela nɔ video wa be gɔme. Aa va ŋlɔe da ɖe video akple gɔme lo.
Yo, tɔgbe Akpe. akpe. Yo medzi be magaƒo nu so ame aɖe ŋuti. Ama ya woyɔnɛ be atsitsrokpoe. Ama ya woyɔnɛ be atsitsoɖokui. Ne woléa, edo nɔna eme. Wozãɖe kɔ wɔna kɔnu ne vodushi wokɔ wɔna dzonu. Amaya megɔme ke. Ne ame ɖe dze anyi gblo le dzi ne le ko adze anyi. Dze anyi gblo ɖewo le amea medzana anyi o. Vɔa ekɔ anɔ hɔ ɖe. Wo ya va ho amaya ko naɖe. Ko amea ɖe nɔ nu kɔŋkɔ ɖeka ŋdi ŋdɔ fiɔ anyi. Vɔ ne wo le ɖe amea maɖu agbeli o. Se ɖe si me wonu atikea vɔ. Wokpɔ be nua megale wɔ abe le tsia ɖe hafi woaɖo agbe. Enye atitsoɖoƒi. Ne ame ɖe tsikɔtsikɔ le wɔwɔ be alɔ kpli ip ip ohogbeyame gɔme ke ko o. natui ne eme ko ɖaku tsi dzodzo kɔ ɖe edzi na amea ne nua latɔ le ŋkuwo me zi ɖeka. Vɔa madzakpe o ta ate wɔ eza aƒle ase aƒu wòanye wɔ anɔ asi o. Na ƒe ame ɖe dze dɔ ɖe ɖe nu ya nene kɔ de nu me. Ate se ɖe ma lɔtsi nu. Ate se ɖe nu ma kɔ da ɖe mexɔ mo nu hafi amewo va nɔ dɔ nɔ akpɔ. Elabe wò ke le dɔ ale ɖo hime wa lɔ kple nu o. Vɔ ame ɖe kple alɔ kple ame ɖe kple ame ɖewo wɔ alɔ kple nu. Ne wova do go le gbɔwò ava alɔ kple si dɔnɔa. Alɔ kple si na kaka si na ame kuku le agba nu. Ye ya. Atsi tsɔ ɖokui ya. Ne ku megɔme ke. Wosɔ kpa venavi gogorogo ɖe nɔ. Naɖo aɖuɖɔ. Nakɔ deme na zi. nenɔ eme abe kɔsiɖa tɔ. Atrɔ ɖe nàse kɔvenavi goglogoe ma. Ne nɔ asi afi sia afi ke yina kɔa, nàkɔe ɖe asi. Vɔ ne ame ɖe ɖe kpe na wò be wò koe awɔ aɖu ɖɔ la, sa ɖe edzi. Woawɔ petepete do goe. Dza wòe sɔ venavi klama ma sɔ de si me na amea nu kɔ aɖu ɖɔ la ŋu. Adi kae? Amae. ewɔna eƒe dɔ. Ama ya mevo du le mi blana, ama ya ko mi tona ɖeɖe kakakaka ko akɔ ŋɖewo kpe ɖe eŋuti ko ade dɔme na ko abla ŋɔdu. Ne brekete le ɖiɖi le gbɔ fifia wova trɔ ga le xɔ mea, ŋɔnye mayɔ ŋkɔ na ame ɖe dzi ŋɔdu ma neva kpɔ mable nɛ. Vɔ ya menye be ŋu nɔ kokoko anye afu anɔ asi o. Able ate nɔ asi le xɔme ŋutɔ anɔ gbe dom ɖa nɛ. Ne nuɖe le wɔ fifia ne va do gbe ɖa ne ne mlɔ anyi ko akpɔ nu ke le wɔ. Gake wotɔ ato atsi agbea awɔe gake vedu ya meɖu neneke kɔ goɖo dze o.
Ne mi ɖeko vo dzɔa ŋkɔ ɛ. Ne ma yɔ ŋkɔ.
Ne me wɔe na ame ɖe ma yɔ ŋkɔ. Ŋkɔ ne. Wo dzi na ma ya ɖeɖe zã. Kɔ ayi ɖe gbɔ kpo me. Fi ko le gbɔ nyi le zã. Kɔ alɔ gbɔ mia kɔ kɔ ɖe dzi kɔ akɔ da ɖe dzi. Kɔ akɔ tɔtsi. No do no alɔ kpli ma le ugbe ɖo. Ema ma ya ke ko mi dzina ne kpɔ gbɔ su la si dzi ko o da fɔ dzi ko alɔ kɔ kpe ɖe tsi kɔ atui adza li lɔ atsi si kɔ ni pɛpɛrɛ ayo yi ku etso gume ta ku atu atu ali lɔ le me ko amli kuro kuro kuro kuro kɔ da ɖe anyi edze be nene ya nana vi wo no nu alabe alɔ kplea menye wo ele ame wu zã fia gake wo me ga nya Eva zu ma be mígakɔ ya tse kɔ ne xixe kple wò dɔ alo. Togbɔ mí ɖeko e e amagbe aɖe nyikɔ ɖeka wɔm kpɔ ya alo nyikɔ le si vɔ. Mebe woyɔnɛ be ame woyɔnɛ be atsitsoɖokoe. Ame woyɔnɛ be atsitsoɖokoe. Ŋkɔ la nɔ si zã vɔ ŋkɔ ye nye nye menyanɛ le akɔtsi megbe mea enye atitsoɖoɖi elabe etso na kpokpokpokpo ɖe eɖokui si ye me. Ke ke migblɔ fifi be vinavia ebe ekea sina kakɔ la te sɔ kpa vinavia. O ati ame ke ɖe nɔna dranyi ŋutɔ etsi na wɔna ɖe to me dranyi ŋutɔ. E vi tukui kɔ akpa venavi gogorogo ɖe abe tso vi va ɖo ge melolo me ko evɔ.